Aklyň bolsa, ýagşylarga hemdem bol. Akmak özün nadan bile ýar eýlär. Hak aşyklar näzil ýaryň jemalyn bir görsem diýip, gije-gündiz zar eýlär. Näge syrym bolsa, aýdar men merde.

Jomart herçent gallaç bolsa bar eýlär. Namart öz öýünde merde söz aýdar. Hak aňa kär etmez, tanapyn artar. Goç ýigit mal tapsa hümmeti artar. Namart baýadykça köňlün dar eýlär. Magtymguly, imdi özüňni gözle. Haýyr işiň artdyr, ýamany düzle. Aklyň bolsa, märekede az sözle. Köp söz seni il içinde har eýlär.

Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragyň doglan gününiň üç ýüz ýyllygyna bagyşlap gepleşikleri taýýarlaýas. Magtymguly Pyragyň goşgularynyň setirleriniň manysy barada, şol akyldar şahyrymyzyň setirleriniň şü halallyk barada ündälýär, şeýle-de ynsanperwerlik, adamlaň birek-birege bolan gadyrly gatnaşyklary, Her bir adama mahsus bolan mertlik barada, hawa, ynha, şu birek-birege beren lebziňde durmak barada, Magtymguly Pyragyň şygyrlarynyň içinden erşargaç bolup geçýän şu halallyklar dogrusynda Maňa şol ruhy-rowanymyz Magtymguly Pyragyň goşgy setirleriniň aňyrsynda şeýle bir gymmatlyklaň ýatanlygy dogrusynda diňleýjilerimize gürrüň beräýseňiz. Bu türkmen halkynyň bir aýdan bir parasatly pähim bar, Akylyň bolsa akyla eýer, akylyň bolmasa nakyla diýip aýdýar. Biz gepleşigimiziň geçenki sanynda-da şu beýik akyldar Magtymguly Pyragynyň akyla, nakyla, Pähime öwrülen dürdäne setirlerini oňurdygymyzdan diňleýjilerimize ýetirdik. Şu akyldar Magtymguly Pyragynyň Ýar eýlär diýen o goşgy setirlerini oňurdygymyzdan häzir bir ile-güne ýetireli. Owe, türkmen halky, owe, biziň ata-babalarymyz bir akyldarlara, owe, danalara, owe, bir nakyla, owe, pähim-parasada bir baý halk. Her bir ynsanyň kalbynyň soltany bolan biziň beýik akyldar Magtymguly atamyzyňam her bir setirleri, hawa, her bir adam üçin ýol-ýörelge bolup durýar we her bir adam üçin uly mekdep bolup durýar. Magtymguly atamyzyň şu Ýar eýlär diýen goşgy setirleriniňem her biri, hawa, bir her bir adama bir akyl, Indi akyl pähim bolup durýar. Ine, biziň akyldar, dana Magtymguly atamyz aýdýar, Aklyň bolsa, ýagşylara hemdem bol. Akmak özün nadan bilen ýar eýlär, Hak aşyklar näzli ýaryň jemalyn Bir görsem diýip, gije-gündiz zar eýlär. Ine, görýäňmi, biziň dana Magtymguly atamyz, ine, bul setirlerinde Aklyň bolsa, ýagşylara hemdem bol diýip, bir ýagşy adamynyň, owa, bir akylly adamynyň, Hawa bir dana adamynyň ýanynda bolsaň, hawa dana adamynyň akylyny, pähimini, parasadyny alsaň, maslahatyny alsaň hiç bir hal hiç haçan seniň bir ýalňyşmajaklygyňa, seniň bir hemme edýän işleriň ugruna boljaklygyna, seň bir dogry ýoldan ýörejekligiňi aýdýar. Ine Magtymguly atamyz görýäňmi, Aklyň bolsa, ýagşylara hemdem bol. Akmak özün nadan bile ýar eýlär, akmak özün nadan bilen ýar eýlär diýen bir nadan diýip we bir akylsyz we bilimsiz ederini bilmeýän adama nadan diýilýär. Şu bir akmak adam we bir ederini bilmeýän we bir ylymsyz bilimsiz adam bilen ýar bolar, şu akylsyz bilimsiz adam ini özüne dost ediner diýýär. Eger-de sen Hawa, akylyň bolsa, onda sen näme ýagşylara we bir danalara, bir akylly adamlara hemdem bol, şolara ýaran bol, şu akylly, danalaryň aýdan sözleri bilen elmydama şu danalaryň aýdan pähim-parasatlary bilen ýöre diýip aýdýar. Hak aşyklar näzli ýaryň jemalyn bir görsem diýip gije-gündiz zar eýlär. Ýene-de dana atamyz şu Ýar eýlär diýen pähimli setirlerinde, Näge syrym bolsa, aýdar men merde, Kerwen ýata bilmez gorkuly ýerde, Ulug namyslarda ýaramaz derde, Namart öýde sähel işe ar eýlär. Biziň Magtymguly atamyzyň pähime, akyla öwrülen syrly setirleriniň köp ýerinde, pähime öwrülen dürdäne setirlerinde, Howa mert bilen howa bir namardyň gürrüňini kän edýä. Çünki howa bir her bir ynsana her kime bir gerek bolan zat näme mertlik. Ine bu setirlerinde-de Magtymguly atamyz aýdýa näge syrym bolsa aýdar men merde howa meň diýe syrym bolsa egerde syryňy aýtmaly bolsa diýe men bir merde syrym aýdardym näme üçin Hawa bir mert adam seniň bir syryňy saklar, hawa saňa bir goldaw bolar diýip aýdýa. Ýene-de dana Magtymyl atamyz aýdýa, Içki syryň aýtma, her bir namarda ile ýaýyp paş eder seni. Görýäňmi akyldar atamyz bu setirinde Hawa, her bir içki syryň aýtma namarda. Näme üçin? Çünki namart syryň ile ýaýyp paş eder sen diýä. A bu taýda Magtym bu setirlerinde Magtymyl atamyz näge syrym bolsa, aýdar men merde. Çünki syrdaşyň, hawa, mert bolsun, hawa, bir dostuň, ýaryň bir mert bolmalygyny, bir dost tutunaňda mertden dostuň bolmaklygyny Ünnäpdir. Kerwen ýata bilmez gorkuly ýerde, Ulug namyslarda, ýaramaz derde. Namart öýde sähel işi ar eýlär. Görýäňmi, bir mert adam, ow, seniň bir syryňy saklap, ow, mert adam, ow, saňa bir elmydama ýoldaş bolar, namart adamdan hiç, hiç haçan saňa Oba bir dost bolmajaklygyny aýdýar. Biziň akyldar we dana Magtymguly atamyz ýene bir ýerinde aýdýar. Mertden aşna tutsaň, abraýyňa bolar şärik, namart aşnasyna hile getirmiş. Görýäňmi, şu aşna diýmek, gowy dost diýmek. Ine, bu setirlerde akyldar Magtymguly atamyz, Oba dostuň mert bolsa, seniň abraýyňa şärik boljaklygyny, oba mert dost, Öz dostunyň hemişe abraýynda boljaklygyny namart adam o bir öz dostuny-da hile getirjekligini ýagny şu bir namart adamdan bir hiç kime dost bolmajagyny namart adamynyň dostlugynyň uzaga gitmejekligini aýdýar. Magtymgulatamyz aýdýar, Biliň, uzak gitmez aýy dostlugy, Gahry gelse, depe üstüňden daş döker diýe, Magtymguly atamyz bir hakdan içen bolansoň, o özüniň syrly setirlerinde bir haýwanlaň üsti bilen adamlara maslahat bermänem başarypdyr. Biliň, uzak gitmez aýy dostlugy, Gahry gelse, Depe üstüňden daş döker aýynyň bir ýyrtyjy bolansoň ow bir aýydan saňa hiç haçan bir dost bolmajaklygyny ow wesýet edýär. Nä ýenede biziň akyldar Magtymyl atamyz şu Ýar eýlär diýen goşgy setirlerinde Namart külpetinden galyp men derde, Köňlüm jaý tapmaýyp, bir pynhan ýerde, Maly köp diýip, myhman bolma namarda. Jomart herçent gallaç bolsa, bar eýlär. Ine, bu setirlerinde-de jomartlyk barada, eli açyklyk barada gürrüň edýär. O çünki näme, oba Magtymguly atamyz bu setirlerinde-de oba mert kişiniň, oba mert adamynyň elmydama eliniň açyk boljaklygyny, oba bir namart adamynyň, oba bir, oba namart bolşy ýalakka-da, oba bir köňrüdar bolup, oba bir zadyny gysganjaklygy barada beýan edýär. Ine, seret, Magtymguly atamyz Namart külpetinden galyp men derde Köňlüm jaý tapmaýyp bir pynhan ýerde Maly köp diýip myhman bolma namarda Görýäň bir şu bir baý diýip Owuşyň bir maly köp diýip bir namart adama bir ýüz tutma Namart adamyň öýüne myhman bolma diýýä Çünki jomart herçent gallaç bolsa bar eýlär Bir jomart adam Oba mert adam, oba bir mätäjem bolsa, oba şoň maly azam bolsa, oba ýogyndan bar eder diýýä. Ýene-de Magtymguly atamyz oba başga bir dürdäne setirlerinde aýdýa, Mert ýigit myhmana çykar güler ýüz bilen, namart özün gizlär myhman ýoluksa. Görýäňmi, mert ýigit bir myhman gelende bir öňünden gülüp çykjaklygyny. Hawa, bir namart adamynyň we myhmandan özüni gizlejekdigini bir mert adam bir ýokdan bar edip we bir öz dosty üçin we bir gelen myhman üçin we güler ýüz goýjaklygyny we bir namart adamynyň Hawa bir köňlüni dar eýlejekligini beýan edýär. Ine ýene-de biziň dana Magtymguly atamyz aýdýar, Namart öz öýünde merde söz aýdar, Hak oňa kär etmez, tanapyn tartar, Goç ýigit mal tapsa hümmeti artar, Namart baýadykça, köňlün dar eýlär. Her bir ynsana gerek bolan bir mertlik barada mertligi kän ündäpdir. Ine, bu setirlerinde görýäňmi, Magtymguly atamyz, Namart öz öýünde merde söz aýdar, Hak öňe kär etmez, tanapyn tartar, Goç ýigit mal tapsa, hümmeti artar, Namart baýadykça köňlün dar eýlär. Ine, bärdeş akyldar Magtymgul atamyzyň Awa namart öz öýünde merde söz aýdar, hak oňa kär etmez, tanapyn dartar diýýäni şu syrly setirlerine bir gowyçgyn seretseň, owa bu taýda bir göripligiňem gürrüňini edýär. Owa bir namart adam, owa bir görip adam, owa bir öz dostunyň abraýyna, O bir öz dostunyň bir ylymyna, o bir öz dostunyň bir malyna diýe göriplik eder. O hak oňa kär etmez, tanapyn tartar diýýäni, o her bir adama ylym berýänem, o her bir adama akyl berýänem, o her bir adama abraý berýänem bir hakyň özi. Saňa ýaňky bir namart adamynyň, o görip adamynyň saňa göriplik edeni bilen saňa hiç bir zyýan edip bilmejekligini, Gaýtam, saňa bir göriplik edilse, owe saňa bir bahyllyk edilse, owe hak şoň diýe bir tanapyny tartyp, hasam diýe derejesini artdyrar diýe. Ine biziň pygamberimiz aýdýar, Owe haýsy bir adamda dört sanykga zat jem bolsa, onda şol dört sany zat sende jem bolmaklygy adamlaryň saňa bir göriplik etmekligine getirer diýe. Ine bir adamda bir owe ylymy bolsa, we haýsy bir adam abraýy bolsa we bir haýsy bir adamynyň maly bolsa we haýsy bir adamynyň wezipesi bolsa, onda adamlar saňa diýe göriplik edip başlar diýe. Çünki olar göriplik edeni bilenem iňňän gözi ýalaka saňa zyýan ýetirip bilmez we diňe diýe bir özleriniň göriplik edenligi galar diýe. Magtymguly atamyz bu setirlerinde Goç ýigit mal tapsa hümme tartar, görýäňmi mert ýigit Ho, bir maly bolsa, bir elinden gelen kömek eder. Ho, goç ýigidiň elinde maly bolsa, mert ýigidiň elinde maly bolsa, ho, sahylyk edip, diýe, bir ile-güne sahabat, haýyr-sahawat eder. Namart baýadykça, köňlün dar eýlär. Ho, namart baýany bilänem, ho, bir namartdan bir hiç hili sahylyk çykmaz. Namartdan bir hiç bir adama. Şoň malyndanam oba hiç bir zadyndan peýda bolmajaklygyny aýdýar. Ine, biziň akyldar dana Magtymguly atamyz aýdýar, Magtymguly, imdi özüňni gözle, haýyr işiň artdyr, ýamany düzle, aklyň bolsa märekede az sözle, Köp söz seni il için nahar eýlär Biziň Magtymguly atamyzyň oba her bir setirlerinde sahylyk oba mertlik ak ýüreklilik oba bir halallyk oba bir gowluk päliňi pes tutmaklyk hemme bir her bir ynsana gerek bolan oba her bir gowy zatlar biziň dana Magtymguly atamyzyň O goşgy setirlerinde jem bolup durýar. Ine, Pyragy bu setirlerine görýän, Magtymguly indi özüňni gözle diýýäni, oba bir kem, kemsiz adam ýok, oba bir özüňi bir men-menlik edip ýörme, ýa bir özüňe, malyňamy, ýa ýene bir zadyňa buýsanma-da bir özüňe seret, oba bir özüňi bir päliňi pes tut, Bu bir öz kim taraplaň gözlene diýýä, has bir gowluga tarap özüňi gözle diýip aýdýar. Haýyr işiňi artdyr, ýamany düzle, görýäňmi, haýyr işiňi artdyr, ýamany düzle diýýäni, bu bir iliň bir ýamanyny ýa bir iliň aýbyny gözläp ýörmezligi, ýa bir iliň bir gybatyny edip ýörmezligi ündeýär. Aklyň bolsa, märekede az sözle. O köp söz seni il içinde har eýlär dana atamyz owa bir dürdäni setirinde görýäň aklyň bolsa märekede az sözle bir az sözlemeklik az gürlemeklik her bir adamyny bir bezegän zat owa her bir adamynyň bir bezegi bolan zat owa sen ýa bir aklyň bolsa Bu bir märekede, bir iliň içinde az gürle, çünki näme köp söz, köp gürlemeklik adamyny ýalňyşdyrýan zat. Köp söz seni il içinde har eýlär, görýäň köp gürleseň diýe bir iliň içinde har bolarsyň, köp sözleseň ýalňyşarsyň diýe. Magtymguly atamyz Parasat kyl bakyp akla, Goç ýigdiň sözün hakla, Magtymguly diliň sakla, Habar soralmaýan ýerden. Görýäň Magtymguly atamyz bu setirlerinde Hawa bir senden bir zat soralmasa, soralmadyk ýerde bir gürläp ýa bir bolmany köp bilmişlik edip ýörmezligi aýdýa. Ýene-de dana Magtymyl atamyz Hezzet, hormat, syn etmegil, görül, görülme ýen ýerde, aklyň bolsa söz aýtmagyn, nobat berilme ýen ýerde diýýä. Oba her bir adamyny bezeýän zat, oba şol bir adamynyň edebi, oba adamynyň päliniň pesligi, oba bir az gürlemekligi, oba bir az gürleýän adam, päli pes adam, oba bir akylly adam, oba edepli adam, oba bir her bir adamynyň Hawa bir gowlukda we ýagşylykda tanalýar. Her bir ynsanyň kalbynyň soltany bolan biziň beýik akyldar Magtymguly atamyzyň dürdäne setirlerinde we her bir adama gerek bolan we pähim-parasatlar ersargaç bolup geçýär. Biziň dana akyldar Magtymguly atamyz, Sabryň bolsa suhan ýeter dadyňa, Jeňňi-jedel laýyk däldir adyňa, Alma ýaman sözi hergiz ýadyňa tiken bolup çümüp geçer donuňdan. Ine biziň akyldar Magtymguly atamyz bu dürdäne setirlerinde owe her bir zada sabyr bilen ýetip bolýanlygyny, her bir zadyň açary sabyrdadygyny, sabyrly adamynyň maksat myradyna ýetjekligini ündeýär. Görýäň sabryň bolsa suhan ýeter dadyňa. Jeňňi jedel laýyk däldir adyňa hiç bir zady dawa bilen jeň edip alyp bolmajaklygyny we her bir ýagdaýda sabyrly bolmaklygy ündäpdir. Ine ýene-de biziň akyldar dana Magtymguly atamyz Alma ýaman sözi hergiz ýadyňa tiken bolup çümüp geçer donuňdan ýowa ýaman sözüň Öweý her bir adamynyň köňlüne göýä tiken bolup çümjekligini, ýaman söz adamynyň köňlüni ynjytjakdygyny aýdýar. Biziň Magtymguly atamyz ine bu dürdäne setirlerinde ýetip aňyp göwrä gizlän, akyldyr iş soňun gözlän, Gepini tapyp, ýagşy sözlän misli dür saçan ýalydyr diýýä. Magtymguly atamyz bir sypaýy bolmaklygy, süýji sözli bolmaklygy, parasatly bolmaklygy ündäpdir. Ýetip aňyp, göwrä gizlän, akyldyr iş soňun gözlän we her bir zadyň we aňyrsyny we her bir işiň geljegini, boljagyny bir pikir eden we bir akyl eden adamyny goldapdyr. Gepini tapyp, ýagşy sözlän, misli dür saçan ýalydyr. Bir ýagşy söz, bir süýji söz, göýä bir dür ýaly. O-a bir şu dür ýalykka bir gymmatlygyny aýdypdyr. O dür ýaly gymmatdygyny nygtap geçipdir. Adamynyň, o-a göwnüni ýykjak, adamynyň bir. Göwnüni ýaralajak adamynyň göwnüne degjek sözleri we sözlemekligi ündemändir. Diňleýjiler ine biziň bu günki gepleşigimizi diňleýän bolsaňyz biziň bu günki gepleşigimizde Magtymgulşynas Ýusup Lallakow çykyş etdi. Ýusup aga gyzykly gürrüňleriňiz üçin biz size köp sagbolsun aýdýas. Diňleýjilemmizi gyzyklandyrýan sowallary bilen galkyndyrsaň, diňleýjilerimizi gyzyklandyrýan sowallaryny berip, täze-täze işleňiňiz bilen begendirmegiňizi arzuw edýäs. Işiňiz rowaç bolsun, gepleşigimize gelip duruň.